A ni wula ti bɔhim Dagbani ni yilinima ka n kuli lahi yina ni n ti tuɣi Naa Kpewaagbɔɣu n liba ŋɔ bɛ taarihi ni nyɛ shɛli. Ti mi yɛrila n-daa yi a naa ni leei Dagbaŋ Nashɛba goli ŋɔ ni di zuɣu ti sabi pilila Naa Bapira zuɣulana. Zuŋɔ ti yɛn yɛlila Naa Bapira bɔna. Lahiburida n-daa yi a ni naa leerila bɔnanima ayɔbu Dagbaŋ. Di zuɣu boɣa din bɛ savelugu yaɣali ŋo yaa naa n deeri o ka ti booni o bona boɣa din bɛ Gushaɣu yaɣali ŋo yaa naa n deeri o ka ti booni o bona boɣa din bɛ Galiɛ yaɣali ŋo yaa naa n deeri o ka ti booni o bona ka naan chɛ wori boɣa bɛ tolim polo ka ti booni o bona ka chɛ na kpali wori boɣa yaa naa n-leeri o ka ti booni o Bɔna ka naa che kpatari bɔɣu yaa naa n-leeri o ka ti booni o Bɔna to amaa sabili polo bɔɣu ŋɔ ka n yɛn yɛli maa vidiyo din be nyaaŋa ka ti yɛli Gushɛɣu polo bɔɣu ŋɔ dini ka Bɔna shiri a zo diri maa nanim gɔŋ n-taach Naawuni tahi maa daali ka afi tooni ka shɛli n na ʒini ŋɔ ni a bo nam nti yɛn bo nam ka n yɛli Naawuni niŋ a barika niŋ buni kuli nyɛ yɔlipa bayili naɣilammayili Dizuɣu ti yɛli ba, Naa Yaakuba na n-ti o yaan kpaŋ ŋun ŋmani o bia ŋun n-nyɛ Naa Bapiri Bɔnaa ŋɔ maa. N yɛrila Savilo polo bɔɣu ka n yɛri o n bapirinima. Dizuɣu lala ti yɛli ba, Naa Yaakuba na n-ti o ninyino ku bahi mɔni, o yɛn bahi ka ŋun di li. Ninyino mi ku pa tantani, o yɛn pa ka ŋun vaai li. Ŋun kuli bahi bilichi n suhu ni bandi o kɔŋgari ŋun kɔhi sɔbibuɣu la, baliŋ baliŋ kɔla ku chɛ yom. Naa Yaakuba na n-ti o maa zuuri a nyɛla daŋdaŋ aburu, kambɔŋ dɔpuɣu n-zaɣisi kambɔŋ ʒibu. ka lee ʒiri kambɔŋ bɔbili gbini. Gbuɣima laɣim kɔbigu bɛ loori ŋanda yɔɣu n-gili n-ʒiɛri o ka ti yɛli ni ʒiɛrigu biɛm zuɣu. Ashibiti dapali booni kambaŋ paɣ bia. Ŋun daa paya daa nyɛla naan dan jiri lɔŋ. Ŋun bɔri a ni dam bini ka o bɔra. Ŋun ti je a ni dam bini ŋun zaŋli giri lɔŋ. Nini din karigi ku diɛm nyɔhi. Mɔ kari waari diɛmdi mɔ kpalli. Wɛn naagi a mi tabili a balibu. Buɣim din bala din taai a mɔri kɔbiɛri kuliga baŋsim pa n-nyu. Ŋun daa pahiri ata daa nyɛla Kɔrinaa Mahimi, bɛ ʒini zaŋ doo nini n-lahiyulibaŋ doo. Sochira niŋ sanzamba ka sanyiri gbe mɔɣini daba awɔi. Anduronima daa ni bi beni zooi. Ŋun yɛli ba, Yi ni ti nya m-ba ninni n-yuli li yuli zoma, dama lan nini n-gari sua ni kpani. Di zuɣu Naa Akuba nam ti o bikara ata ŋɔ tatari ka yɛn zani. Di zuɣu ka Naawula Naɣibiɛɣu dɔɣira, ka naan daŋ Jirilɔndi dɔɣira, ka Kɔrinaa Mahimi dɔɣira. Naan daŋ jiriloŋ din daa yɛn doɣi dama o kuri doɣi ka ti yɛri ŋo maa ŋun daa yɛn doɣi doɣi o zuɣu yiri bi zuɣuri o ka o timdi o toli ko gana lori ku to gbuɣuma zuɣu yiri ŋo sagbana n daŋ tiŋa ka salibigi ʒɛ n bali polio di niɛma ku loɣi kuliga ka ashili mali wahayo o ku ŋmani piliŋ zuyiri zuɣuraa nyɛla ban vuna mahammaŋ ka o kali anduna galigbaŋ chɛya ti ni nya ka o kali ti ba n daa su yiŋ o bi lahi suli gomda deegi o bini naari nyu dam yina tiri niraba yaa bahi maŋ naai a mii di saɣa karigu yi na turi niriba bahimaŋ naai anashaara zaamani man yaɣili la naai a ni tumla yɛla bin kpara komishina n daa boli o boligu ka sokam nyɔri ŋmen ŋmen ni o ti baŋ andana daa yɛn dɔɣi dɔɣi sabiliga ni a bi kali jia zupali n daa bala pusuɣili din ŋmɛlim bi ŋmani kambɔŋ naani nyɛ laɣim kɔbu bi ŋmani paanga paɣasara ni dapala booni bofo tintini saŋkara bia ŋmaa laabako nim di yɛn miya kpɛno nim di yɛn miya Gunguŋ kpulli n zaɣisi ni o ku deei talahi jɛŋ kuro n-di saɣim ka di biɛri baa mi, baa nɛbi bee baa kuliga. So n-daa bi lan baŋ li. Pagɔrjɛrigu n-daa nyɛ ŋmari gɔŋ tam muri jiŋ yɛla. Ka ti yuuni bumbɔŋ ni mudali bɛ yɛn bol a Bukalo ni Bombom binyo. Sokam bɛ o daliri lana. Andani n-dari kpani ŋun daa mɛŋ lana Abulaa m-ma Toonduŋ bia. Tɔra tola kpakpuli n-woli n-woli n-je gbari zaŋ bini faliŋ di mali karim baa ni. Jɛrigu nyɛla shɛli ni kuri li n-deei biɛrim ka deei zarigi. Bɔ ni n-ka yɛn da nya gɔhi ŋɔ ka ŋme li.

Nyɛŋla a bilaa ni la ka ŋun daa ʒini gbaŋ daa nyɛla Bɔna Kalim. Bɔna Kalim dɔɣi Nabi Yɔŋ lan yiri. Yiri maa n-yɛn dɔɣi dɔɣi Zɔɣilana Alaasambili ŋɔ na o-ni tahi maa Daalikafi tooni. A ni dani n-yɛn dɔɣi Dɔɣi Sabu Naa Yaakubu ŋun biɛŋ kpaŋ ti pɔɣi kinnɔŋ. O dimdila bua weewee ŋun lee kpao n-nyɛ li. Yɛn kpihigi daŋ ni woliba ŋmaantuhi mi ka o jɛri suli. Ŋun biɛŋ kpaŋ yɛn ni tim naai ka tim bɛ dɔɣite. Sabuna a Yaakubu n biɛŋ kpaŋ zuura ni a geei ni a mahimma n-chɛri o yi ʒi gbɛligu yi chɛmi o zukuɣili. Kalindɔɣu Sabuna a bila ŋun biɛŋ kpaŋ ŋun biɛŋ kpaŋ yɛn dɔɣi dɔɣi ni a ba piri saɣi nari ni a Yaakuba Naawuni tahima a daalikaafɛ tooni. Naa n-dandi a n-dɔɣi dɔɣi saɣi nari ni a zibilim na paɣa gbiŋgbani ni wumbiɛ bia kambɔŋ pa kurigu ŋub sɔɣi ka di gbambiɛ n yɛn tarigi yɛlibu hal o yo bina ŋub ni do n-kurigu yili saɣi nari ni a zibilim yɛn dɔɣi dɔɣi saɣi nari ni a bila saandoo. Saa Naa Bilaa maa yɛn dɔɣi dɔɣi Naa Bapira Pishiɣulana dɔɣi Naa Bapira Kpan'naa ka dɔɣi Naa Bapira Galiyɛbɔnaa Naa n-tahi yi daalikaafɛ tooni. Andanda n dɔɣi dɔɣi Tijɔnaa Alaasani Tibiga Tibiga n-kuli yirigi mɔɣu ni. Batandali kɔŋ jilima ti sahiri mali karimbaani Gumachuɣu yɛn gbɛkum ka nama pun bahi mɔni Tibiga n-kuli yirigi mɔɣu ni. Tijɔnaa Alaasani daa n dɔɣi dɔɣi Yɛmɔkarinaa Mahimaŋ Andanda n dɔɣi dɔɣi tuɣilana asimaani zolizuɣu kpukpaliga ban zooi yulibu ni ziligi bi kpaya kpatindariga n nyɛ nɔŋ bini kum kum ka o nyee mɔri zohinaa wari waa o wari ka mili andan bia yɛla bilonaa wari waa o wari ka mili andan bia yɛla andanda pili ka ti daa booni kpaakpiliŋ kpaakpiliŋ n daa dɔɣi nabi yɔnlani abilaa

Dɔɣi ku tuŋ la nabi la, dɔɣi kuri vihi ni ka dabala gari, ku tuŋ la nabi n-daa dɔɣi n-dɔɣi saŋ saha n-ʒe ni a Yaakubu bila ŋun daa dɔɣi dɔɣi ku shɛli la ni a ni dani. Nahin dani daa yɛn dɔɣi dɔɣi zaŋgbali ni a shitɔbu. Nyu pala mi ti nyu chɛhi bihiri kuhira sakoro be yoma yoma n-dani dapala bubu ni buɣili baa. wee ni ni o guli la bini wee kpee ni buɣulim gbaagi o andana dapali booni jiri yuŋ din tibisi din zaya gbuɣuma ŋun daa dɔɣi zakpalisi lana la sani andana daa yɛn dɔɣi dɔɣi naa mahimaŋ kurili ŋun jɛrigi zaŋ chaŋ daa zaɣisi o yiŋ ni kalibu ka doli kaani bundana daa yaa n kuli a ka o naai sikee bia n daa ya gumachuɣu lu biligi ni Naawuni m mi o yaara. Naa Mahamani kuri n daan dɔɣi dɔɣi tam piŋ lan suli bini bɛn mi na ti bɛ samara mɛɣiri mi suli o jɛvuri ka jɛn kuni o zɔnnyɛ ŋmaaŋa dama ti na ʒi nyɛ ka o yɛ ŋmaaŋ gbaŋ Naawuni chɛli zali ka maani bia paɣa wuni o daa bi tooi paai gbaŋ ʒini o daa kpalim la tam piŋ ŋun daa ʒini gbaŋ daa yɛn naan da zoli kuɣili zoli Naawuni yooi toli kani mi ka sakuɣa bɛ a buri yi kani mi ka n daan yi bɛ Ʒili n daa kɔri vuɣisi, ka a dan bɔri bimbira ni o biri. Zuɣu ʒini na n-yi saha zuɣu lu kom kɔɣ pii sunsuuni na, ka a napiinsi wum li zo zaa wuliwuli. Barazɔri ka kuhirila ni Gadabsi bia m-paana. Naa n-dan zo ka o ni daa dɔɣidɔɣi o zuyu Yakuba so ka niŋ ma o dini, ka chɛ Naawuni dini. Naa Yakuba n-yɛn dɔɣi n-dɔɣi naa Bakpɛma Yoona Abilaa. Di kɔvili o niŋ daŋdaŋ daambiɛ Naawuni ni n kpɛma wunna naa. Naawuni tahi maa daara ka afi tooni an dan daa yɛn dɔɣi dɔɣi gundona sama ti kpɛma nandan bia lo salini ka ban bɔhi gari kɔbiga amii o pihimi bee o lɔŋ so n-daa bi lan baŋ ti ku tooi kali naandan bihi naandan daa yɛn dɔɣi dɔɣi bɔna asalifu naan dan daai n-dɔɣi dɔɣi bo ni a yiri. To naan dan jiri lɔnni ŋɔ maa, o zu pali o yɛtɔɣa ka ti yɛn yɛli maa, Ŋun daa sabigi ni a bi ka jia, pusuɣu din ŋmɛlim bi ŋmani kambɔŋ, naan yɛlaɣin kɔbigu bi ŋmani kpaaŋa, nɔ' piɛlli ku piri ŋubu zuɣu ni o taɣi kɔbigu. To daa sabigi ni a bi ka jia ŋɔ maa, o daa dɔɣi bihi pam, tɔ amaa o bihi awɔi n-daa di yaann ni a kpari bɔri. Sabigi ni a bi ka jia zuu, zaŋgbani ni a maŋmaŋ, situra ni yi ku laɣim kɔbiga, tampiɛlli ko n-daa gari a gba kana.

ka kpa n naa zuu maa n bala vɔ naa n dani ka o lahi kana ti deei vɔɣu ŋɔ maa naawuni lan ŋmarigi n daɣi leegi o saa paɣa biɛɣu li zini naawuni yɛli niŋ na n tiri ya suli ka o lan kana ti deei vɔɣu ŋɔ maa di zuɣu vɔ naa n mɔro o bia n daa nyɛ vɔ naa n dani vɔ naa n mɔro ŋun daa lan dɔɣi vɔ naa bi kali ŋun kpalindi bia vɔ naa n mɔro o bia n daa lan nyɛ Tibuŋlan Yaakuba vɔ naa n mɔro o bia lahi nyɛ zuɣulana n dani ŋun kuli yoli kani ka o zuɣu ʒini gbaŋ n di boɣa ŋo maa ni a ni taham bona daalaafeey tooni doo ŋun sabigi ni a bi ka ʒiya ŋo piɛɣu ka o zaŋ pili nam n ti deei tɔŋ pahi dizuɣu n ti lahi pa piɣulana ka lahi pa tɔɣulana ka kuna ti ʒi vutiŋ ŋmani yiŋ yili ŋun gana ku taɣi laa dabuɣulana n yili biɛla biɛla bɛ nuu ni soli ni naai dabuɣulana n yili nyɛvuli ŋmaai lahi doro tibiri waa ayobu ku tiba zali dabuɣulana n yili to nimaani ka o daa ʒiya ka o paɣaba ayobu la bi daa zo n chɛni kaya ayola ka ti yaba Kurumun naɣayi sabila ka o daa ʒi zabaɣa anuu ka daa niŋ ba niimabahi na dizuɣu ka a yaba sabi ni a bi ka jɛ ka o ti deei saɣa narigu n yi saɣa narigu n ti dii sabigi o laasabu ka Dagbaŋ pirigi di maŋ buyi ka ti mali Jaaman Dagbaŋ ka mali Biritin Dagbaŋ tɔri saha ŋuni n-daa kpalim n-deeri Tromo ŋɔ nanima sabigu naa n-daa kpalim Tromo yaan naa di zuɣu Kumbɔŋ ni daa lu ka o daa zaŋ ti kum ni a yi sabila o daa dirila zuɣu lɔɣu zubihi lan yili di zuɣu o daa mali Kumbɔŋ maa tiri o ka Kumbɔŋ niŋ ya ni o ku kuna gba ni bɛ bari kuna. hee ka a yaba sabigi ni a bi ka jia paɣasa ni dapala bi fo tintini ka o yaa ni ti boli tampiŋ lan tooni alahasaa ka naa mahim maŋ kurili n-diri tampiŋ bɛn wari waa alana a liri ŋuna di ŋmanila kɔmɔnim maa yaari a n-nyɛ ŋɔ mi hee tɔbu saha ka o daa kana ti kulisi ti yab kɔmbu naa yi sabigi ŋɔ maa o tinto m-biri yuya biri kuɣa duunsi yiri wuntaŋ bɛn labimi taba dama yi kuli nya so dim kɔmɔ nuu daa jɛli a di mi daa paai ba waazuyi saha ka o je kɔŋkɔba yɛligu kuli niŋ pirikurugu namda n maan to kpɛŋ to kumu ni a yisabili ŋɔ maa o zuu daa nyɛla gariʒɛ ni Asheru o daa bi tooi paai kumbɔŋɔ ŋun daa paai kumbɔŋɔ ni a yɛn kumu ni asimaani yɛma ni yi ku lahi kɔbiga yɛnguŋ ŋɔ ko n-daa gari o kumu ni asimaani ŋɔ maa n-kani ka o zuu di bɔɣu ni a yɛn kana ti lahi diri gbuluŋ ŋɔ maa ni adachia gbuluŋlana Musa Naawuni Maha daa alikafi tooni di zuɣu ti yɛlisabili ŋɔ ni a bi ka jia ŋɔ yuun pia ka o daa niŋ savuligu di zuɣu o yaaŋa ka ti yɛri ŋɔ maa o sabi ni a bi ka ya o zuyu mi daa nyɛla zaŋgbani Naa Mahimaŋ maa to zaŋgbani Naa Mahimaŋ ŋun daa dɔɣi ti ya paɣa daama ta ka o dɔɣi lɔhi Ibrahim Mahimaŋ la Naawuni nyuhi maa nyɛvili kom di zuɣu ni a ba piri bɔna o ni nyɛ so m-bala taarihi puuni Savulu polo bɔɣu ŋɔ maa di zuɣu Savulu polo bɔɣu ŋɔ na hali saha shɛli nir daa kuli diri bɔɣu ŋɔ maa ka Savulu Naa ti kani to a mi yɛn taɣila na di zuɣu bɛ daa booni la Tomo yaan naa zuhi nam n daa bala maa eeh savelugu naa zuhi nam n daa bala maa a daa diri buɣu ka savelugu naa kani aai bɛ zaŋ gbaŋ lana maa ka o ti deei buɣu n nyɛ ŋun diri buɣu maa ka bɛ yaha labisi ŋun yin chaŋ ti di savelugu maa din daa be din lahi kani maa zuɣu di zuɣu lala buɣu ŋɔ maa di nyɛla nasheli eeh bindiri ka di vilim ka bɛ yira. Dizuɣu a yi yuli ti yaba sabiga ni a bukali kantampɔra bia daa dili bɔna zibilim ŋuni daa kari ka vɔna mahim maŋ bia bɔna alaasara mi la ka o gba daa dii li n kani ka bɔna n yiri su ka o daa kana ti dii n daa kani ka bɔna n dani ka o daa kana ti dii to bɔna n dani n daa kani. ka bɔnaa ŋɔ maa zuɣulana ŋɔ ka o deei buɣa n-kani ka bɛ zaŋ ti bɔnaa ŋun lan bɔŋɔ maa naawuni tahimi a daalikaafiri tooni m ba pirinima kukoli ni a niŋ waɣiligu yinoyino yɛligu zuɣu jɛrigu ni niŋ yɛndana Baguri Naa